Abakristaayo bashabirwe obutaruha kukorera gye bagyenzi baabo hamwe n'okugabanaho na Ruhanga aha bintu ebi baine obwo barikurabira omu kuheereza. Obutumwa obu buhairweyo Rev. Deus Kampame ori omuriisa w'oburiisa obwa Kiyoora Nyomwebazyo omu saaviisi y'okushaba hamwe n'okubatiza aha kanisa eya Nyamirama Church of Uganda eri ahansi y'obuheereza obwa South Ankole. Saaviisi egi ebaire erimu abantu nyamwingi okuruga eshonda n'eshonda ababaire bari baakareeba oku batizibwa kwa Wilson Kanyesigye hamwe n'abaana be babiri b'abaishiki. Arikuhayo obutumwa bwe bw'eizooba kurabira omu kitabo ky'Abaheburaayo eshuura ya ikumi na ishatu omushororongo gwa ikumi na mukaaga, Rev. Deus ashabira abantu okuguma nibakorera gye bataahi baabo kandi bakaguma nibabaganaho na Ruhanga ahari ebyo ebi baine barikurabira omu kuheereza.
Kandi iwe wagyo tobu nyine ogu mwanya ogu okukora kuri nabwe kankore ebyo nebyawe kwonka nyowe nagamba okukora ki? Nagamba okugira ki bantu barangamu okukora ki? Omuntu yaba nahurira kubi nakora kubi kwonka yaba nahurira gye ka nakora ebintu. Ekyokubanza nyamutareka kukorera abantu ebigira gye ebirungi. Ekyakabiri.

Kandi mukankwatiraho ahabw'okuba okunyakiira nakyo n'ekintu ky'embabazi munonga. Ninsiima Ruhanga ahabw'eizooba eri, nsiima Ruhanga owaabareeta mwena. Nsiima Ruhanga owaahikiriize eizooba eri ahakuba ti maani gaitu kureka n'embabazi za Ruhanga. Abazaire baitu, hati nyowe niingira ngu n'abazaire baitu ahakuba omuntu yaakwemera akakuhayo eizooba ryona,

Kandi mukankwatiraho ahabw'okukunyakiira, nakyo ni kintu ky'embabazi munonga. Bwanyima ya saaviisi egi, habaireho embaga ruhiguramishozi omu maka ga Wilson Kanyesigye omu seero ya Nyamirama omu disiturikiti ya Ntungamo kandi aha hahikireho abantu nyamwingi aharimu ba Revuranda abatari bamwe na bamwe n'ababuurizi. Ababuurizi ba rdc okuruga omu disiturikiti zitari zimwe, enkuyanja y'abanyamahurire ababaire bamushagatiire hamwe n'abandi bantu nyamwingi kandi aba bamusiimire ahabw'enkurakurana ei arikwongyera aha ihanga. Kanyesigye niinyenda kushaba ngu onkwateho. Nyowe na Kanyesigye nitumugaana omu kibiina kimwe ekya Ntungamo Arsenal Fans Association. Kwonka ti ekyo kyonka, ni munywani wangye. Kuba omu Uganda yoona Modern Vocational Art Institute nesinga yo kukoresa abaana kurungi munonga. Omwana otakwenda kumuterera omungaro mururere kwonka Modern akagitekaho ngu ereberere abaana banyu bafune obwegyese burungi nabeshengyereza. Ntakaaga kuhurira nintuuka omu disiturikiti nibuzire kushomesa abaana bamaze siniya fo bari ha ishomero nihari. Ogu n'omwanya wanyu. Maama otamuheereize abaana akabagunjura kandi aine abashomesa barungi munonga, nimwija kuba nimwehene. Mbwenu Wilson, niinyenda kukusiima kandi niinyenda kusiima na sweetheart waawe Maama, Webare okwikiriza Wilson akaba omushaija. Oku yaanayecanga aha nikyoreka ngu omu ka ye ainemu aine obugabe okamuha chansi egyo yaaba omushaija. Wilson yayeyanjura aha igana rya Kristo erya Church of Uganda. Nikyo tokura ngu n'ekintu ky'amaani? Can Wilson webare munonga kafa naiwe nafa naiwe nafa naiwe banja nguyo nokora ebyawe omu bwire bwawe nkoku yagamba aha kafa nawe ebyayanga kwonka omu bwire bweye ayimizire ati hati nshaziremu nyowe nka Wilson hatariho ki omuntu omugyemire.